Үлэ олох ис хоһооно, үлэтэ суох олох суох. Үлэ диэн дьол доҕуһуола, үлэтэ суох дьол да суох. Үлэ диэн үтүө киһи, үйэлэргэ өлбөт мэҥэ. Үлэ диэн киһи чиэһэ, өрөгөйдөөх үрүҥ илгэ. Тапталлаах күндэйэбит историятын күндэйэбит историятын ханнык баҕарар кэмҥэ үлэһит дьон оҥорбута оҥороллор оҥоруохтара да турдаҕа. Үлэ киһини киһи гыммыта, үлэ киһи киһини дьоллуур, айар-тутар дьоҕурун сайыннарар, албан ааттыыр, аар сарарга аатырдар. Ол иһин араас кэмнэргэ олорон үлэлээн ааспыт, күндэйэбит аатын ааттаппыт Аҕа көлүөнэ киһитигэр бүгүҥҥү көлүөнэ мэлдьи махтанар, сүгүрүйэр, кэлэр кэнчээри ыччакка эстафетаны салгыы тутан, олох историятын салгылларыгар кэс тылын аныыр үйэтитии үлэтин ыытар. Онон күн бүгүн биһиги нэһилиэкпитигэр быйылгы Сахабыт сиригэр Үлэ Россияҕа уһуйааччы сылларын чэрчитинэн биһиги ортобутуттан үлэ үөһүгэр сылдьан, Орто дойду олоҕуттан, ыарахан ыарыыттан хомолтолоохтук туораабыт Бары ытыктыыр, убаастыыр салайааччыбыт, киэн туттар киһибит. Күндэй нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, Саха Республикатын ас-үөл индустриятын туйгуна, Саха Республикатын агропромышленнай комплексын бочуоттаах үлэһитэ, Үлэҕэ туйгунун иһин мэтээл хаһаайката, сырдык аартык потребительскай кооператив толорооччу директорунан үлэлээбит Розалия Олимпьевна Иванова сырдык аатыгар анаан ыытыллар Идэҕэ бэриниилээх буолуу үтүө холобура диэн тэрээһиннэрбитин бастакы түһүмэҕин саҕалыырбытын көҥүллээҥ. Бу үлэ албан ааты сквербит аан маҥнай 2 тыһыынча уон сэттэ сыллаахха нэһилиэкпит сүүс сылыгар анаан оҥоһуллубута. Онтон ыла бу сквергэ үлэ бырааһынньыга ыытыллар араас үйэтити үлэтин чэрчитинэн өйдөбүнньүктэр оҥоһуллаллар. Розалия Лимфевна көҕүлээһининэн, тэрийээһининэн икки тыһыынча сүүрбэбиэр сыллаахха манна көстөр нэһилиэкпит уордьаннаах чулуу үлэһит дьонноругар анаан үйэлээх мрамор өйдөбүнньүктэр ыйаммыттара. Тылы биэриэхпитин баҕарабыт аҕа Күндэйэбит нэһилиэгин аҕа баһылыгар Иван Витальевич Константиновка. Үтүө күнүнэн үлэ киһитин үйэтитэр тэрээһиҥҥэ устубут бар дьоммут, ыалдьыттар, аймахтар. Ото бу биһиги искибиэрбит Кыыл Оһуруга диэн Биһиги нэһилиэкпит историятын, үлэһит дьонун эрэйдээн көрдөрөн, эдэр ыччаппыт, инники кэскилбит көрөн, билэн, маны өйдөөн улаатарыгар диэн оҥоһунна. Ол чэрчитинэн бүгүн биһиги төрөөбүт дойдутун патриота тыа хаһаайыстыбатын биллэр дьахтар хаһаайаччылартан биирдэстэрэ Розалия Олимпьевна сырдык аатытын үйэтитэр түгэҥҥэ түгэнин биһиги эмиэ улахан бэлиэ күннэ аныыбыт Розалия Олимпиевна биһиги хатабыллаах халааччыбыт оту кини билигин биһиэхэ үлэбитигэр күүс көмө Буолбуом элбэх үлэни үлэлииргэ күүс-көмө буолбута. Оттон биһиги кинини эппит этиилэрин биһиги инники үлэбитигэр даҕаны элбэхтэ күүс-көмө буолуоҕа диэн эрэннэрэбит. Оттон уонна бу Заря Лебевна тэрилтэтэ кини аатын үйэтитэргэ таһаарыылаах үлэтинэн кини оҕолоро сиэннэрэ Азалия Лебедевна олоҕун алгыахтара уонна аатын эсир аартыкыттара дии. Розалия Лимфевна Күндэйэ аатын ааттатары Ивановтар үлэһит династияларын биир чаҕылхай бэрэстэбиитэлэр булбакка, кини сатабыллаах хаһаайка, мааны ыал далбар хотун этэ. Биэс оҕоҕо күн сирин көрдөрөн, олоххо оннуларын буллартаан үлэһит оҥортообут, сиэн оҕо минньигэс мичээринэн олоҕун киэргэппит элбэх оҕолоох ийэ, эйэҕэс эбээтэ. Тылы биэрэбит Мария Юрьевна Третьяковаҕа Розалия Лефевна улахан кыыһыгар. Итии күнүнэн буолуохтун бу бүгүҥҥү Биһиги таптыыр күн күбэй ийэбит, эйэҕэс эбээбит, эдьиийбит Иванова Розалия Илимпьевна үтүө аатын үйэтитэр, сырдык аатыгар сүгүрүйэр тэрээһиҥҥэ ыраахтан чугастан кэлбит ытык-мааны ыалдьыттар Күндэйэ нэһилиэгин олохтоохторо, аймах-билэ дьоммут. Бүгүн биһиэхиттэн үрдээх долгутуулаах күн. Ол курдук биһиги ийэбит Оҕо эрдэҕиттэн үлэҕэ сыстаан, үлэни өрө туппут, үлэттэн илиитин араарбатах ийэбит, ийэбит үтүө аатын үйэтитэр, үйэ тухары кини аатын үйэлэргэ хаалларар тэрээһиҥҥэ мустан турабыт. Ол курдук бу хас биирдии нэһилиэккэ үлэни өрө туппут, үлэттэн илиитин араарбатах Бэйэтин төрөөбүт нэһилиэгэр сүҥкэн кылааты киллэрбит үтүө дьоннор хас биирдии нэһилиэккэ, үлэ дьоруойдара хас биирдии нэһилиэккэ бааллар. Ол курдук бу үлэ Күндэйи нэһилиэгин бочуоттаах үлэннэн үрдүк наҕараадаҕа тиксибит уордьаннаах ытык мааны дьоннор оҕолорун, ыччаттарын кытта ийэбит сибээстэһэн, сүүрэн-көтөн, бу үйэ тухары турар мемориальнай дуоскалары хакаастаан бу оҥотторбута уонна манна кини аҕата, биһиги эһэбит Иванов Олимпий Васильевич баар уонна кини наставник оскуоланы бүтэрэн баран үлэҕэ килбиэнин иһин мэдээли ыларыгар Түүннэрбит наставник, эдьиийим курдук истинник саныыр, күндү киһитэ Васильева, Васильева Татьяна Никентьевна баар. Онон да бу үтүө дьоммут үйэлэрэ бу өйдөбүнньүк буолан, түүнэр көлүөнэ кинилэри көрө-истэ, өйдүү-саныы сылдьыахтара. Биһиги ыччаттарбыт, оҕолорбут, сиэннэрбит, хос-хос сиэннэрбит, бу биһиги нэһилиэкпит Нэһилиэкпитигэр үлэлээн, харалаан, бэйэлэрин кэннилэриттэн бэлиэ суолу хаалларан барбыт үтүө-мааны дьоннорун көрө-истэ бу маннык дьоннор олорон ааспыттар эбит диэн өйдүү-саныы сылдьыахтара диэн эрэнэбит. Онуттан бу тэрээһиҥҥэ кэлбит, бу ийэбит аатын ааттаан кэлбит Кинини ытыктаан, убастаан кэлбит дьоммутугар махтанабыт уонна сүгүрүйэбит. Сыллар кытыл курдуктар намыһахтар үрдүктэр элэҥнэһэн ааһаллара олох омун сүүрүгэр Ол да буоллар үлэһит киһи үүтү аата үйэлэргэ умнуллубатын, үлэлээн олорон ааспыт олоҕо эдэр дьоҥҥо үтүө холобур буола туруохтун диэн туран, Розалия Лимфевнаҕа анаммыт гарнитун, гар, гранитнай өйдөбүнньүгэ арыйалларыгар көрдөһөбүт. Нэһилиэкпит аҕа баһылыгар Иван Витальевич Константиновтан Розалия Лимфевна бииргэ төрөөбүт эдьиийэ Римма Алимфевна Авакумоваттан уонна Мария Юрьевна Третьяковаттан

Кэлэр кэнчээри ыччаккары кэрэ түгэхтуллан, бары дьонуҥ туһугар олорбут эбит буоллаххына, бары дьонуҥ кэхтибэт кэс тылыгар дуораһыйар. Үлэлээн олорон ааспыт аҕам

Ийэ дойдум баайын-дуолун үлэ дьоно үүннэрбитэ. Ийэ дойдум аатын-суолун үлэ дьоно үрдэрбитэ. Манан тэрээһиммит бастакы түһүмэҕин түмүктүүбүт Уонна бука барыгытын салгыы үтүөкэн киһибит Розалия Лимфьевна тэрийсибит сатабыллаах салайан атаҕар туруоран киэҥ сиргэ далааһыннаахтык Күндэйэ аатын ааттаппыт тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар нэһилиэккэ, улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр хамсааһыны таһаарбыт Сырдык аартык кооператив хонтуоратыгар ыҥырабыт. Хартыскаҕа түһүү.